Ir-responsabbiltà ta' x'sejjer jiġri mhux fuqna taqa', imma fuqhom. Huma jafu daqsna li aħna l-maġġoranza. Huma għandhom dmir x'iwettqu. Diġà għedt li l-irġulija kienet titlob lil Barrett Mintoff illi ma jaċċettax l-inkarigu li jkun Prim Ministru. Jiena jidhirli anki llum għad għandu r-responsabbiltà sħiħa fuqu u fuq sħabu. Irid huma jipproponu s-soluzzjonijiet għal din is-sitwazzjoni li ġibu huma b'idejhom. Huma ħolqu din il-kriżi. Huma jridu jippruvaw isibu s-soluzzjoni għal din il-kriżi. Min-naħa tagħna, Aħna lesti li nkunu verament responsabbli. Aħna verament Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. Lesti għal kollox. Jekk iridu lil dal-pajjiż ikissruh, ir-responsabbiltà qiegħda fuqhom. Aħna se nkomplu naqdu dmirna. Naqdu dmirna bil-kalma l-ewwel nett. U kellna bżonn il-kalma fil-ġimgħat, fil-ħmistax li għaddew. Uħud minnkom jiftakru li t-Tnejn fil-lejl bejn il-Ħadd u t-Tnejn jiena ġejt f'din is-sala inkellem lil dawk preżenti hawn u ngħidilhom oqogħdu kalmi. Ħallux Is-sentiment, l-emozzjoni tiġri bikom. Jien ma rridx inkun responsabbli għal lanqas qatra waħda ta' demm ta' xi Malti li tinxtered bla bżonn. U jekk dan jiġri f'pajjiżna, u jekk dan jiġri f'pajjiżna, nittamaw li ma jiġrix Imma jekk dan jiġri, ir-responsabbiltà taqa' fuq min irid iwarrab ir-rieda tal-maġġoranza. Aħna fl-Innu tagħna dejjem għedna, Lesti nċarċru demmna għal-libertà. Għal-libertà nagħmlu kollox! U l-libertà tfisser li tesprimi l-opinjonijiet tiegħek f'sistema demokratiku u dak l-opinjonijiet jiġu rispettati u jekk inti l-maġġoranza tiġi rispettat bħall-maġġoranza. Ma jistax ikun. Illi mmorru fil-Parlament u flok ma jgħaddu l-liġijiet li trid il-maġġoranza, jgħaddu l-liġijiet li trid il-minoranza. U hawn jien narġa' naqra l-programm elettorali tagħhom, paġna 47. Il-Parlament, jgħidu, il-Parlament jibqa' l-post fejn ir-rieda tal-maġġoranza, u x-xewqiet tal-minoranza jsibu l-espressjoni tagħhom. Il-Parlament jaqdi lill-poplu billi kull membru jressaq għal billi jressaq għall-kritika tal-minoranza u tal-membri kollha liġijiet li jitfasslu f'isem il-maġġoranza. Hekk qed jgħidu huma. Hekk qed jgħidu huma. Jekk il-Parlament irid ifasslu bil-liġijiet mhux f'isem il-maġġoranza imma f'isem il-minoranza, dak mhux Parlament demokratiku, dak mhux Parlament li jixraq sistema demokratika u allura naturalment aħna jkollna niġbdu l-konsegwenzi loġiċi kollha ta' dan il-fatt. Aħna lesti. Nibqgħu nappellaw lilkom ilkoll għall-kalma. Għandna bżonn li f'dal pajjiż mhux nimxu bl-emozzjoni imma nimxu bir-raġuni. Jiena l-appell tiegħi kont tisimgħuni fil-meetings ngħid, il-vot li mingħand il-poplu Malti qed nitolbu mhux għax int Nazzjonalist u kont Nazzjonalist, mhux għax int Laburist u tibqa' tivvota Laburist, Jiena rrid il-vot bir-raġuni wara li titħasseb u 51 fil-mija wara li tħasbu wara li eżaminaw iż-żewġ programmi tagħhom ivvotaw lilna. Hekk ukoll issa rridu nimxu bl-istess mod, bir-raġuni. Naraw iċ-ċirkostanzi kollha li ninsabu fihom u minn mument għall-ieħor nirreaġixxu. Nitlobkom, kif tlabtkom kemm-il darba diġà, Teħdux inizjattivi intom. Stennew lilna li għabbejtuna intom li għabbiena l-poplu Malti din ir-responsabbiltà kbira. Aħna bis-sinċerità, aħna bl-onestà, aħna bl-imħabba lejn Malta, Lesti li naqdu dmirna? Għal kollox lesti! Meta tkun sib Kummissarju Meta ħdimt fil-Kummissarju biex jarrestani ma kontx qed niċċajta. U hekk ngħid lill-Gvern, jiena lest! Għandi d-dmir li lill-114,000 li tawna l-vot, Ma nittradihomx. Dawk riedu lilna. Riedu l-programm Nazzjonalista. Intom sraqtuha din l-elezzjoni. U aħna mhux se nċedu. Aħna lesti għal kollox.